Dal-aħħar kien hemm din l-istorja ta' Clayton Bartolo, Amanda Muscat, Clint Camilleri, kien hemm kien hemm dan id-drama li qed jiżvolġi, mbagħad daqqa waħda il-Prim Ministru filli qed jgħid li lil daw mhux se jkeċċihom, u mbagħad ħareġ fuq l-għatba ta' Kastilja u qalilna wara li qrajt dawk li kitbu t-Times jew il-mistoqsijiet li battulu intom, eleġġejt li lil da ħa nkeċċih. Tina ftit il-kuntest tal-istorja min-naħa tagħkom. F'dal-każ għandna lil Jacob Borg. Allura li jagħmel ħafna drabi huwa jkollu source, jkollu ċertu data, jkollu ċertu numri, jagħmel one plus one u joħorġu d-dettalji. F'dal-każ li ġara f'ta' Clayton Bartolo għamilna ġimagħtejn nisimgħu l-ewwel tal-Uffiċċju tal-Standards Commissioner jgħid li Il-mara tal-Ministru kienet ħadet ġob li ma kinitx taħdem għalih jew ma kinitx kwalifikata għalih, insomma l-istorja nafuha. Mhm. Umbagħad laqgħa waħda niskopru li hemm issues oħra. Jiena smajt kont naf li Jacob kien jaħdem fuq da, ma kellux biżejjed informazzjoni għax aħna nipprovaw nivverifikaw mhux darba darbtejn ma jklet darbit hekk jista' jkun. Jacob kien qed jibgħat xi domandi, ehm, ħafna drabi. Ġifieri Jacob ehm, kien qed jirċievi l-informazzjoni minn ximkien. Minn ximkien. Illi ehm, jista' jkun hemm iktar xinat dwar din l-istorja. Umbagħad Jacob beda jgħaddi l-mistoqsijiet mhm. lill-Prim Ministru. Ekku.
Essenzjalment. U din il-ħaġa lill-Prim Ministru għall-armat, għet nifhem sew? Ekku.
Sewa.
U il-Prim Ministru ikkorresponda magħkom? Le, aħna l-ewwel darba li smajna b'dan l-allarm, sa jiena editur, jiena nisma' minn bejn kien hemm lajdu ta' over the weekend isma' li t-time se jkollhom storja kbira. Jiena kont b'nazzjoni kont imsiefer weekend li għadda u bdejt nisma' miż-żewġ partit isma' apparentament għandkom storja vera kbira għandkom. U jiena għad ngħid. Eh, u inti qas kont ġifieri familjari. Kelli idea ma bdejt ngħid isma' we're still tying the loose pieces biex nġibuha bħala storja ġviri. Kien hemm dan is-suspett illi Amanda Muscat kienet ingħatat kickback ta' madwar 50,000. Mhm. Korret? U dik dik kienet xi ħaġa illi l-FIAU kienet qiegħda tindaga u b'xi mod, ovvjament tista' tgħidli kif, waslet eh, għal widni Jacob Borg. Mhm. Naqblu? Ekku.
Minn hemmhekk imbagħad x'jiġri bl-istorja? Tiġi għandkom imbagħad x'tagħmlu? Aħna sa dak il-ħin konna għandna lanqas biss irġinija l-istorja. Għax dik li ġara kien il-Prim Ministru li qal isma' aħna batnilu domandi qed nassumi. Eh, il-Prim Ministru anticipakom ġifieri. Ekku, aħna li ħriġna l-istorja tliet sigħat wara li qal il-Prim Ministru li batnilu l-istejjer. Aħna konna għadna qed naħdmu fuq l-istorja sa dak il-ħin. Jacob kellu diġà ħafna informazzjoni mm. imma kemm litteralment ehm, kien fadallu ftit dettalji, fact checking, għax ħafna nies jaħsbu li aħna bdu noħorġu l-fejt bla doċ u Jacob huwa pitma ħafna. Mm, mm, ehm, u għalek huwa ġurnalist tajjeb li fl-aħħar mill-aħħar konferma da kollu li meta inti għandek rapport tal-FIAU li qed jgħid li l-pulizija għandha tindaga Dak sinjal li xaġa serja. Dak il-moment meta ħarġ ir-rapport tal-Standards Commissioner u sirna nafu illi Clayton ta' dan ix-xogħol il-persuna li kienet qrib ħafna tiegħu, mbagħad provaw jaħbu l-fatt li ħatibqa' taħdem miegħu ta' parsi għamlet kuntratt mal-ħabib, eh, fl-aħħar mill-aħħar ma kellix il-kwalifiċi, fl-aħħar mill-aħħar dak ix-xogħol ma għamlitux, biex ta' meta sirna nafu dawn l-affarijiet kollha. Eh, għalik kellu jirriżenja, kellu jitkeċċa. Jiena personalment hekk naħseb hemm ċertu accountability. Jiena dejjem nibda ngħid kieku dak l-impjegat tiegħi u qbadtu jagħmel xi ħaġek, mhux ittajru l-barra. Mela kif għax iħallas it-taxpayer mhm. jibqa' jagħmel li jrid. Mela tlaqna.